Udah matah ke lengan kita bala ucau. Enti udah, anang ragak mending ke ini nusi jerita. Tang, sebedau ini nusi jerita ini ka nanya bala ucau, kala ke enda bala ucau dikeduan utai maya berubat tauka maya gawa ba sepital. Au. Tanya ini tau. Tau saut bala uco ba kumin baruah dia au uco. Ini berengkah nusi jerita. Pengingat ti keterubah tau di pedua ucuk Tina nyadi ke nama Karawang. Tina minta ini ngelalai ke nama hospital ti endur Tina gawa nya ucuk. Kena ke tahun 2008, Ti no dikangau ke orang praktikal sebedau ti nangkup pengawa nyadi indu misi ba sebengkah sepital besai adap ke menua kitai kitu uchu. Sepital ti endur tina gawa nya uchu chukup besai engka pemadu besai ba Sarawak. Maia ti praktikal nya uchu. Tina diagihka bala ketuai sida iya nangkup pengawa ba wad orang sakit TB. Wad nya jauh tunga ke belakang sepital din. Begunan ti panjai kediri iri. Tang meh utai ti semampai ngasuh ati Tina geli iya nya. Lebuh maya mansa bilik bangkai enti deka ngelawa wad orang sakit TB. Nambah ke nya mega, belakang wad sakit TB bisi parit besai ari luar pagar sepital. Ngelui ari parit nya, endang iya agi kampung Jerung, Chau. Lebuh maya lemai hari, gele amat asai sepe tu dah. Ucu Tina taja pen Tina enda kala napi utai ti enda menuku sekumbang ti periktika ba sepital nya ucu. Tang meh enda mukai-mukai tekena ke maya Tina sip malam. Nyadi baka tu, gayau pias tauka kaunter sida tina nyauchau. Sepiak kiba wat TV sida ke indu lalu sepiak kanan wat TV sida ke laki. Pia ku tina uchau. Kaunter sida tina ba tengah-tengah lalu bilik endur belelak ba belakang kaunter. Ba dalam bilik endur belelak mega bisi dua itik sitak. Sepiak kanan dua makai belelak semua. Lalu bilik sepiak kiba bilik nolo ke endu enggah ke keresa baka baju semua meh. Bisi de malam sitik. Enda mukai-mukai bakih tina ti benama Nacha nyadi ke nama Karung. Enda ulih datai gawa laban ti bisi penanggul ba pengerai iya laban tudah tuai ti benung ribat. Tino meh nganti penuduk bakih iya nacha reti nya ucau tino deka ngeraun suah agi ari selama tu laban tudah nacha ti beberi ke ubat ngagai. bala ti sakit. Jam pen nya udah deka manggai pukul satu setengah dini hari. Datai ba awak alai Tino meri orang ti sakit ubat sida. Bai Tino talam stainless steel endur iya engkahka ubat nitihka ti udah diagih ungkup siku-siku. Ba ubat TB orang indu, bisi tiga iku makai ubat pagi nya uchu. Nyadi ba ubat orang laki bisi empat iku. Iya meh datai ba katil ibu siku ti benama Engkerutak ketegal tudah tuai ti Bagas amat bejaka. Nya sida ngangau ke ibu nya Ibu Engkerutak. Enda mukai-mukai, ibu engkerutak lalu bejaku munyi tu sepengudah Tina meri iya ubat, ujar. Nadai kala kena kacau tai din tu sekumbang de udah gawa di tau. Pia ku ibu engkerutak ujar tak empelah utai ditanya. Tina nak nyaut utai tanya ibu engkerutak nya udah meri Ubat semua katung tina talam. Lalu nyau meh tudah tina ucok pulai ke kaunter baru. Nai, serdah amai ga utai tanya iya dini ari dalam tau. Pia ko tina ucok mutap dalam ati. Singin meh anak ati tina ka nganu ibu engkerutak nya ucok. Tang. Tina enda ke kempang laban ngenang ke orang tuai. Datai ba kaunter, Tina pen lalu ngagih ke ubat ungkup wat lelaki. Datai ba list nya bisi empat bengkah nama ti deka diberi tudah Tina ubat ujau. Tang meh ba ruang penudi sekali, Bisi nambah seiku nama orang ti ditulis ngena pinsil. Ka Tina nanya bala bakih iya, Sapa bagi sida ti nulis nama nya uchauk? Enda ga Tina kempang nanya sida meda bala bakih iya ti benung galek belelak. Kenu ku Tina uchauk, nama ti ditulis ngena pinsil nya

Engka ta tina siko aja meh iya ke agi enjelak maya nya. Sepengudah tina meri ubat nitih ke list nama hari satu ngagai empat, datai ba list lumur lima. Laban tudah tina bejalai mansa katil lumur empat si, dia deh aya siko lalu nanya. Ngi sapa ubat nya ndun? Kini nuan nganjung nya.

Ulah nembiak mit bemain lalai ucau. Datai ba katil lumur sembilan di. Peda tina ayak siko. Benung duduk melakang ke tina nungak mua belua. Tau ubat dayak malik kita dulu nuan. Ku tina ucau ngasuh apai tuai nya malik ngagai iya. Dia deh apai tuai orang nya lalu malik begadai-gadai. Pala apai tuai nya malik tiga ratus enam puluh derajah. Nuju tinau cau. Tubuh apai tuai nya agi melakang tang pala enggau mua iya nunga tudah tinau cau. Tina ti meda utai bekenya tegepang talam ubat dipegai tina lalu tebeleka. Utai dipeda tina pen lalu petang tegayam. Tinong le do. Nyau lalu jam enam pagi uco ba bilik endur belalak. Akai ni bedau kala kala meh aku nape utai baka nya. Pia kenu ku tudah Tina uco pengelama Tina udah practical dia kenyau hari enam bulan dulu hari nya. Baru ya meh tudah Tina nape utai baka nya uco. Kenu ku aya ti bebungkur apus nya nusi ke tino ucok. Iya suah meda utai nya duduk ba katil lumur semilan di. Maya dini hari dalam, tang meh lemai hari, katil nya puang. Pia kenu ku apai tuai nya nusi ngagai tino ucok. Nama aya ti Ditulis ba Lumur lima ngena pinsil pen. Nadai dipeda Tina agi maya bala bakih. Tina berati kelis meri ubat malam nya Ucok. Nyentuk ke diatok agi meh Tina ingat ke nama aya nya Ucok. Tang meh Tina ngai madah ke nama aya nya. Nitih ke riput ba sepital. Aya nya Udah nadai ba taun dua ribu dua puluh ba katil lumur semilan di nya mega ketegal komplikasi TB enggau Covid semilan belas. Tang meh bangkai tu dah ditumbak ke bala raban sepital laban enda tau dilawa kaban belayan ketegal pengerekai Covid semilan belas ti benung balat amat rambau maya nya uchau. Tau, nya meh naka pengingat ti ina ti nyadi ba taun nyin empai lama uchau bulan lapan taun nyin kemari utai tu nyadi. Naka keria tau keru semengat ga tudah ti ina uchau laban ti udah nyadi indu misi entap ba sepital nya. Nya meh naka pengingat uchu Tina, kitai mindah ngagai pengingat ti ke penudi baka ke lemai tu uchu. Pengingat ti ke penudi tu uchu dipedua munai nyadika nama karung. Aku bisi siti pengingat ini. Ngambi kia enda lenyau meruan bisi ayan ba ruai nuan datai ke jemah ila. Kebuah pia ketegal pengingat tu meh muka mata enggau runding aku ti ngayan ke dunya tu ukai semina bisi kitai mensia sereta jelu aja tang meh utai ti enda ulih dipejurai selemai pia kenu ko munai uchu. Ujung bulan lima tahun 2006, mayuh bala indu misi ngelanggu deka ke misi pulai ke menua. Taja pun pia, enda serampur ga sida dikemendarka ke misi uchu nyengkaum tudah munai empu. Kelebih agi, sida ti gawa ba unit kecemasan ba sebengkah sepital besai ba menua kitai Sarawak ditu. Baka cerita kitai ke dulu tadi mega ucau, munai minta ini enda nambai ke nama sepital tu ba ruai kitai ucau. Baka selama sip sida munai besilih urung iya jam 6 ngagai jam 9 malam bepanggai ba pemayuh pengawa. Belebuh mega bala bakih sip pagi beserak enggau sida sip malam. ketegal ti ngambi uti mayuh pengawa. Munai nyau enda ingat ari berapa maya nya endang iya baka selama munai datai ba sepital kurang lebih jam lima setengah pia meh mansi iya wek dikena handover enggau bala baki asit pagi. Datai ba bilik loka, Munai pen lalu berati ke handover checklist Ti dilekat ke bala bakih sip agi. Ba keretas nya bisi bagi nama orang ba ICU, orang ti pansut ari bilik ICU lalu tama mayuh bagi wat nitih ke pengerai diri sereta lumur katil ti bisi puang ba wat ICU. Ba dalam list nya, bisi empat iti ka tiu ICU agi puang belumur 6A, 6B, 6C enggau 6D. Sepengudah tembu beratika list nya tadi, munai pen lalu begari ba dalam bilik loka nya uchu. Nyadi ba bilik loka nya bisi tiga iku. Bakih, Munai indu misi ti benama Janteng, Sindun seduai Sumai nyadika nama ke arah wong. Tembu begari semua munai pen lalu ngelawa wad ICU. Nangkan ke iya ari belakang Janteng seduai Sindun. Munai nadai meda Sumai engka iya bedau tembu beradu kini pia kenu ku anak ati munai Uchau.

nadai puang sitai. Sepengudah Munai tembu meresa utai dalam bilik nya, Munai lalu nyain utai ba list nanda ke iya bisi tama bilik nya meh enggai ke dikumbai orang ula mejara. Baru deka tama bilik katil 5A, 5B, 5C enggau 5D tu udah Munai uchau. Peda munai sumai udah bisi dia ngadu kutai. Meda baka nya, dikelaung ke munai aja meh bilik nya. Meda sumai udah bisi dia ucau. Tama munai ngagai bilik lumur enam ti puang laban deka ngambi keretas lis. Maya ti baru deka nyapai keretas lis, dinga munai. Bisi munyi orang ba dalam jamban ba bilik wad ICU nya. Empat iti katil bekunsi siti jamban ucau. Sapa ga ba dalam jamban nya? Ko munai bejako kediri ucau. Eh, Kapok aku kiruh. Ko ati munai bejako Uchau. Japai munai keretas lis lalu deka panzut ari bilik numur enam. Dinga munai urang bejako ari dalam jamban. Aku tau sumai pia ko sumai Uchau. Raya ga penyampat kaki buntas umai tu. Pia kena ku munai bejako dalam ati ucok laban sebedau ti tama bilik luma enam tadi. Munai bisi nyaut telepaun limpang enda lama ngelawa muam pelua. Engka maya munai melakang kini tudah sumai mansa tama bilik luma enam. Pia kena ko anak ti munai uchauk. Ba pintu penama ngagai wad ICU bisi kaunter sitik. Belebuh aja bisi orang ba kaunter nya uchauk. Lebuh maya bisi utai ditulis aja bala indu misi duduk dia nulis utai. Kira bisi sedepa meh munai deka mansa kaunter nya. Peda munai. Sumai, benung duduk ba mangku nyelutung ba kaunter nya ucuk. Melakang ke tudah munai. Nai, dek nya wai. Amat jampat kaki deh. Pia ko munai nanya tudah sumai ucuk. Tang meh sumai nak nyaut. Engkebut pen enda. Meda baka nya. Pansa munai aja meh tudah sumai ti duduk tungging-tungging belakang ke munai nya ucok. Lebuh maya ti deka ngelawa bilik loka, mansa jamban ICU dulu. Tama munai tu tadai kala ke mansa pia ku jako. Munai tu tadai ke batang nau deka kemik. Laban ba jamban loka sida munai. Payip bisi pecah mimit nganti bala maintenance ngadu ke iya. Laban balat amat pecah ai. Bilik jamban nya bisi empai iti ucau. Nyadi munai tama bilik jamban dia ke terubah sekali. Ba bilik jamban lumur empat munyi bisi orang didinga munai ucau. Tembu kemi munai belalu ngelawa singki bepugal ke jari. Enda mukai-mukai, orang ba bilik jamban nya pansut lalu bejalai mansa belakang munai ti benung tukir-tukir masuk jari. Peda munai tak sumai mansa iya nya ujau. Apu. Nyengah lom utai peda mata aku tu, pia aku munai uchup jaku dalam ati diri. Enda patut sekali sumai bangat ngelaju nya. Ngelih aku bejalai ari kaunter. Nadai meda iya mansa aku tama jamban. Pia aku munai uchup jaku dalam ati, munai lalu nemu utai nya ukai mensia. Lalu belanda meh tudah munai ngerari kediri ari jamban nu jauh. Udah ga mansa kaunter endur utai nya duduk tadi, ti nyaru diri nyadi bakih iya sumai ucau. Nasit amat ga utai nya udah nadai dia agi kenu ko munai ucau. Munai ti belanda lalu pansut ari wad ICU ngelawa bilik loka. Datai ba bilik loka, Peda munai sumai benung besidor nganta. Nyau ke luput ke tudah munai meda mua bakih ya sumai nyau beleng laban kapur nganta. Enda berasai tudah munai nyerawah ucau. Nai, lapa deh sanu baka kemeda antu, biak ku sumai ucau seraya jari iya agi nempik kapur ba mua. Munai ngai nyadi nyaut bakih iya agi, bai ti kesal, pia majak deka luput. Enggai nyadi disintak seput. Chelap magang, asai kaki jari ngujung ke tudah munai lalu tabin. Lama diri, munai tabin uchu bisi empat hari baka nyau. Keru ga semengat, nadai mimpi nyelai semua semina utai nya ayan. Nyaru diri nyadi kaban aja. Umas iya meh sepi aku ini. Enda ngadang sekali ditundi utai baka nya. Pia kenu ku tudah munai uchauk. Nya meh iya ke penudi munai napi utai baka nya uchauk. Au. Nya meh naka pengingat kitai baka ke malam tu uchauk. Ila ini datai baru. Ngemai ke bala ujuk buah ke mantik ayam nyawa. Bye bye.